Ajolo dano weng ka oneno kacokke eni oneno gure eni faces matye ka eni o weng man faces matye I wang otema otema ngeyo faces egini weng general Charles otema ngeyo faces egini weng man aye Dano ma onongo myero General Charles otem awany onongo myero o grooming gin ci omi tela i cinggi. At one point otem abwolo wanni eni weng. General Charles otem awany ma dong tin olokke odoko layak kwir pa Acholi ni obwolo wanni eni weng. Part one point watiyo boto tema different times in li eni itiyo pi otema in itiyo pi otema in itiyo pi otema itiyo pi otema itiyo pi otema watiyo pi otema atiyo pi otema ma culi ngeyo watiyo pi otema nining watiyo pi otema

His Excellency General Yoweri Museveni Kaguta ki dong bito kwir pi nrm candidate mo keken ma onongo wan bene pud pe lucung. Wan lieni weng dong wabino ka cungo lacen, onongo kong dong watiyo pi lu nrm mukene, wabiti ki kwir, bito kwir pi mon pa Utema. pien mon okene nongo tye official ki mon okene nongo tye under ground weng wabiti gi kwi tino oo i komwa otema dong lokke ka waco leb mono ma tye negative ki gin na en timo leb mono ma tye contrary to action pa otema otema claims to be

buro kwo pa lubol kwir ki dong worst of all yako kwir ayaka dyeceng kwir ma kiryeyo aryeya iye ba pe kwalle ya wurye i lain rye i nge lacungo ni dano bino rye i primary election cameras tye ka weng wun wubino ryemo dano wa ki i lain pien wuneno ni lain

Otobi ki yako kwine tetek. Man ki yako kwine tetek i Amuru, Kilak North, Kilak North, cawa adek nyo dong okoto oreto akol con, oreto akol. Jo aryo-ni gumako woko rac titing ting ting ting woko rac wabaka. i acwar. Kancila nongo myero obed kancila five ko. Ireto mar tetek ma kikwano kwir ki long. An ni eni Acholi ngeyo. Wamito waco bot Otema ni Acholi dit loyo Otema.

ni ka otema otute i komi in ikato, ci otema tye ki pacent ma en camo, in ibedo i paliamen ka cen ni odonyo nucune pa otema nucune migi. Ka dong in pe icaining kontrak kutema kumeno, otema omyero oreriko it is a must. Co we are all victims today but wan omyero owacone ni wan watye dwan lwak. koni wun wubiloko at your respective time ma nongo kiminiwu, ci wun wubi expressi ngo ma tim pa otemani oketo i kwowu. Wan watye ka wacci ni ba enough is enough, tam pa Acholi myero ogak tam pa Acholi. Wapwoyo Lubanga

Ento mapat ki Museveni, project pa Otema must fall! Otema arm team must fall! Ka ni ada, gamente pa nrm mito ni Acholi obol kwir, ci kwir dong en. Watye ka lwongo jo ma kiretogi tetek ki i Pader, jo ma kiretogi tetek ki i Pader, jo ma kiretogi tetek ki i Agago. Watye ka lwongo wun jo ma kirerowu tetek i agago. Watye ka lwongo jo ma kirerogi tetek i kit gum ki lamoo. Jo ma kirerogi tetek i kit gum ki lamoo, jo ma kirerogi tetek i omoro. Pii mukene lawo wawinyo ni ki nullifying. Pien nongo lacungo moni tye larem dako pu tema ki miti ki declare-ri, ento lwak pe oye. Jo ma kirerogi tetek i amoro ki noya.

Must Rise Up, Cung pi Acholi Lawoti Wek Dwon Acholi Owinye, Lucungu moni ni mono gu signing agreement ango ki Otema? Lucungu moni ni gu signing agreement ango ki the invisible hands ma pe wangeyo ni? Ma oweko dong ki mito ni ginne kene aye obedi ballot. Gu signing agreement ango otema macalo the biggest political broker otingo lutino wa ni ocwalo bot nga ki signing business ango wan ongeyo ni gamente manyen tye ka bino ento gamente manyen matye ka bino ni omyero pe ki fronting wrong ideas wrong leaders me cito ka misleading kaka at the end of the day nongo anyim wa peke. Lubanga midowu gum, wun wubiloko lok me ka mego, wutema, and team must fall in actually because the majority votes tye bot wa ki bot jo mukene matye ka bino ka joining wan, wan aye team actually. Tim Acholi Agenda en aye wan. Tim Acholi Agenda en aye wan. Gin mo keken aye wubicito ka timone. Gamente ka mitowa, gamente omyero oye kindly, gamente oye. President Yoweri Museveni ka mitowa, President Yoweri Museveni myero oye kindly. It wan ni we must.